Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics bsatas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal l, u anki żball. Jekk tistagħġeb faċilment, titkaża jew tieħu għalik malajr, dan il-kontenut ma jgħoddx għalik. Il-kumplament ħudu pjaċir u ħuduh fost kemm għandkom kollha. Alright!
Guys! Illum erġajna episode Bye to Bacon mingħajr mistieden għax għala bib żobna u ħa nagħmlu biċċa ta' Patreon All right, love. inti PJ, kif inti? Jina daw taf li daw il-session. Ma tantx joġbuk inti. Qed Imma- qed iddejjaq li naqas żobbi, provajt toqgħod li post iżjed. Aw, Oh, bro, jina fil-kontratti ma kellix li noqgħod nħost ja daqshekk, jien minn għalija ġej ħa noqgħod hemm relax u għattu li f'daqqa aħna għandna programm għandna. La program, għala l-affarijiet. Għax draft jajnilek kontrat ta' Ġesu Kristu. Eh, kontrat tal-PJ.
Għara kebit giddieb u mux vera. Ġejt preparat, ġejt bil-pullover. Eh, ma xen il-bezallu. Ta' soltu bil-flok ta' ċingi. Ma fil-sajf, fil-sajf. U le, ma dik darba ġejt filming bil-flok ta' ċingi. U l-ewel darba kienet, inti jek ġejt filming. Għani der. U der.

U x'manġer. Jiena mar il-ġurnata Il-mara, mux nibet nejdlek, ma raqqaq tal-ġilda ta' barra.
Weħlit li subajja, weħlu li dejja ek. Vera ma rridx nimmaġina, eh, ġifieri. Bukaw wiċ fidejja. Jiena vera nibżan ġeri id-dar, xtant tagħmel minn nanna, kien hemm it-siju ftit ilu, kien hemm il. Sekonda, sabiħ, għandna.
Dik il-mistoqsija. Allura x'tagħmel fom kulħadd.
X'tagħmel allura?
Hemm nanna, hemm it-tiflu hekk. Allura jiena drajt, pereżempju, ngħid qalbi Għandek, għandi bżonn tgħidli pereżempju l-mara, għandi bżonn il-conditioner, ngħidilha no worries, ħammur nġib il-conditioner il-mur. Hurra! Lesti u nerġa' mmur. Ta' Ġi għas tipprova żomm naqab brejkiet u tilgħab bis brejkiet.
M'hemmx brejkiet. Tipprovax naqab ix-xelluk u hekk. Xejn. Jiena naċċi li bix-xelluk tiġini. Vera? Għax li naħseb tant drajt bil-mouse u hekk. Li mingħajr ma rrid drajt bil-xelluk. Vera normali, nħoss nħoss Mhux nistram. vera. Naħliflek.
Jien xell- jien- Fanara.
Jien biex xelluk ukoll, imma xi xellugi. Le, jiena right handed imma nġerih bil-left. Esti, ha? Spoon. Għan bil-left Santi.
sista kiedu. Jien naħseb hekk iġġerriju li int ma niddejjaqx biex xi xellugi.
Dan is normali.
Proset, man. Proset.
Bravo. Għal sekonda xinet li titolbok għal conditioner sibtu ħatajt mur ġerriħ titfaw ġo fl

Ma ma nix Ma tiżax li jaħraq eh, bil-fost tuża l biex iġġerri.
Għas se taf li per eżempju. Ma tistax iġġerri kum l-għallum. Jina nifem u tal-fema li għandek iktar grip.
Kalli għala zjajt, eh. Le, ma barra li tipo l-Amerika, it's very common practice li ġerruħ bil-lub biss. Veru? Apparently, yes.
Biss, ek, bil-fors.
Eżin, eżin, eżin, il-lala, inti you dry, you do dry. Madonna, maħat jistaġeb. Vera, ma vera, oh, sejda. Relax. Xizzopet nisma, Bil-fors, di ġerruħ bil-lub. Welcome to Bajtu Bacon. Xogħol dan nibda ngħid, nibda ngħid nibza ma meta jkun hawn guest li ħanamlu xi ċuċata xi oxxata naħseb jiena daw aktar dangerous. Danger. Danger dal-programm. Danger. Danger.
Danger. Danger. Baqalhom sponsors eh sabiħ. Mela jitżet Electronics li eh, juħsib lejsi tagħna u ġew kif ukoll ħafna mill-tech eh, li juża l-spooner għandna l-online intimates li anka eh, juħsib li tina xi ftit gifts għal guests għal Toys 18 Plus u 5pointsgrowing.com 18 plus ukoll jekk titkabbar xi pjan tal-emmulaw.
Donna se tgħid il-Black Box Pros. Eh, Black Box Pro, l-audio kollu fideħ, met fotografi li ikun ma ġiex illum. Etlu illum inti għal aktar tard. Għal aktar tard iva, mhux għal dik. Ma ġiex għal da, la zobbu. Met photography. Mux għala zobbu, ma t-nilux li għanna. Għala zobbu l-beksu. Eh, Met photography, tfitxu fuq Facebook aktar dettali emek għal photography li juħsib eh, kull podda tal-li konna. U mi media li jħostjaw nawek fl-studios taħħom għaddej proġetti li nkunu nistaw nidulkom aktar aktar Tar, tajf.
Abba twaqaf il-program. Waqaf il-program biex.
Dawn ritrat.
Twaqaf ta' fucking ADHD. Morib da xi medication, mela twaħħal fija kompli. Biex inħares lejk. Għamilniek, biex inħares lejk. To be fair, stajt tistenna xi nofs minuta. No, le. Mbagħad guys jien ħadu ritratt. Sekonda meta jkun hawn med fotografi qod jgħidlek meta ritratt. Għandu raġun, għandu raġun, hemmhekk xina. Guys, mela llum li nħan għamlu huwa aħna. Il-liba batuli tas-saqqu. X'saqqu huwa?
Għax rajt saqqu, ħaqqa mux bidnej qed ngħidlek saqqu jfaqrek sar illum il-ġurnata. Expensive sar expensive. Dak ma ara Londra kemm hemm homeless joqdu fit-toro.

Vera, jaf jak xik daqs ta' s-silma. Mux xekku.
Eh. Dak jgħidlek jek biex tiftħu ta' xuħu t-xiju.
Ma toqgħod jiżver, dan għandhom xi tip ta' quality li jiġi jaraw li veru inti qed tikdeb jew le. Sta tixi X-ray machine u nimmaġina. Qed nassumi li hemm min

Eh, ma daw kajk ma molinu bil.
Isma, l-lum xħan għamlu, Max? Eh, mela, l-lum aħna ħanfaqqaw, naqa għamilna formula li dawna tista biss eh, tkellmuna fuqu jekk inti Patreon. Fridana l-lum huwa program dedikat għal patruni, grazzi ħafna l-ewwel net għal patruni kollha minn day one sissa li għedin hemm turuna il-sosten ta'kom, grazzi ħafna. Jekk tridu siru patruni kemm titlu www.patreon.com slash buy to bacon u jkollkom ċans tagħmlu dat tip ta' xit. Mela, hawnhekk aħna Il-Bahna Award ukoll?
Il-Bahna Award, eżatt.
La, la, nibqaw sejrin. Tadek għaddej bil-kamera. Ma minn ħajħu ritratti, xħat li titella xaġa fejn. Il-Bahna Award, il-Bahna Award.
Dir dat jew nifsu selfie. Xtier! Għandu mobile ġdijt u għet Idu ma kolli mobile jahdem daqsek fast mill-proċet.
So ta' mezi biħu pjaċir bieħ. Mela, aħna ħannu mistoqsijiet, u dan saqsuna xi mistoqsijiet, jena ma qrajtomx. Fina ħana qraw l-mistoqsijiet nara wiġbuhom. Li jkun hemm ta' zibel scrap. Eh? Mela, mela, mela, mela. L-ewwel mistoqsija qiegħda u l-faka plienet ilhom jekk ridu nsemmu minn intkom għiduli i kulħadd ma kitibx ismu tesqalu iva. M'għandix idea minnu min, skużawni guys, ġifieri forsi jista' jkun li il-formula se kienet aħjar imma anyways. L-ewwel mistoqsija, Kemm hu mdejjaq Spooner minn 1 sa 10 li għadu verġni? Ma not.
Għas mit-toqba ta' zor. Nista nassigurak li minn ixo, eh? right? Mux bieċa.
Jien l-ewel darba li rajt. Għamilt il-milit kollu naħxi. Meta tajt taħxi ġifiri u tiddaħalek xaġa fil-patata tfajla, xina xin mm. rajtkom. Jow imretina tajnek bl-editing. Zgur għaddi, min jaf kemm is-sawtek, ostja. L-spooner, l-spooner għandu

Jista' eh, il-vini uniċi taħseb. Il-vini uniċi. Mawx vina bħal oħra. Ma nassumix li għandek il-vina l-prinċipali da bħal tiħej ta' jena vera għandi vina sabiħa. Ġifieri, klassifikajta. Kemm il-vina sa' zobbok rajt. Tajt li tiegħek sabiħa. Meta tara l-fa.
Mela qatt ma rajt porn. Meta tara l-flyover tal-kappara, ma tgħidx kemm sabiħa. Ostja tiegħi men, sabiħa. Imma titkun naqa' full of yourself. joints b'kollu.
Imma titkun naqa' full of yourself u biex ta' vina. Le, men, sabiħa. Isma' għara vera Malti biex jeċita kil konkrit ta' flyover tal-kappa. Jina xi Thailand. Lemma sabiħa. Baxi li naqas pona xandu għandi daw ġiġ ziber din jajtu ġaw id-nejja. Inti flyover ta' Skalektrix għandek imma mux ta' xismu. Xkebadek.

Nitlob illi tirreklamaw li il-programm tiegħi kull filgħodu. Ġifieri nirreklamaw l-affarijiet tal-ispurra tiegħi le. L-istream 3D printing. Tfajla. Vera, vera. Mhux qed nirreklamaw l-tfajla, mhux qed raba. Għazin kollu ċar. Għana ra l-post.
Għana ra fejn, meta l-post jgħajta di.
Ma nafx, xer jgħajtilu, xer jgħajtilu. Emmi, jgħu para. Rajt, ostjaksibtu, modeling ta' gaffier.
Iwa, madonna, saw, tir, ġon u. Bux kemm għandek. Aw, issa tinżel Malta dik il-black belt. Xabad belt. U toħroġ lok zewġ disk. Mela, kien.
Kim, vera, good luck. Dana The Rising Phoenix, The Rising Phoenix Martial Arts Academy. It-tifla tiegħi tibda terġa' tmur xi daqtin kelmek mhux bil-liba.

Taħli l-ħin u tibata taħsel il-platti mal-ewel titħallem kif taħsel il-platti.
Int minn minna li ma taf diġa. Ta' six. Ta' six.
Dik il-kitchen iż-żajra. Mux billi bala għandu xrajtila, qalbi kitchen. Sabiħa ta' ħafna. Mela, like this, left to right, clockwise. Mistoqsija li miss. Mistoqsija li miss. Meta ħajkun hemm guests bħal politikanti jew ex-politikanti? It's a decent question. It is a decent question, imma da. It's not up to us. It's not up to us.
Le, jiena les nitkellem għadi. Għax kien hemm politikanti li saqsew naqblu. 100%, 100%. Imma jekk kan iddeċiedu noqogħdu ngħidu biex niġu għaw biex tiġi vote hunting li naqblu li ġejjin għal vote hunting li it's okay with us. Imma mbagħad titħallina nagħmlu l-kontenut tagħna kif irridu aħna. Mira, mira, kenna, kenna, tlieta jew erba. Tlet jew erba, eh, le, le, le, tlieta. Nies prominenti, jiġifieri daw famużi in the limelight fil-politika, eh, li saqsawna biex jiġu. Waħda minnhom kellna meeting ta' xi satej
Għana konvinċu Konvinċu, u jew kienet tkun tajba men maħħa, x'kienet ħat tagħmel reklam fuq xi ħaġa illi hi tagħmel filantropika, ġifieri, ma spiċċana wasalna mkien. Xaħat minnhom rid ikun fil-mistoqsijiet minn qabel. Le, le, le. Imma u importanti ngħidu li mhux aħna approċċajnihom. Huma kollha eħad, they all came fishing for it. Għax da, għax da, I mean, let's face it, palissa, I mean, ħan qod nerġa' niftaħar is-soltu. Imma, the numbers are what they are. Aħna għandna fucking reach ta' Ġesu Kristu, ġifieri politikanti kridu tiġu ejjew. Niffirmaw minn qabel, mhux ħaqqa id-dur rasom u d-dur femkom l-aħħar sekonda u namlu xi 18-il sija production għal biċċa episode u naħxu kollox għax jien dik li tinkwetani. Le, jiena li dejjaqni minn dan kollu, li dejjaqni minn kollu, mela tiġi għaw saqsi għal favur. Umbat ma tkollokx id-diċenza tajt ħanti tender il-daħħa. Ċe, ej, saqsik biex ma nsaqsik xu domandi. Eżaw. U, u fejn u l-u, sorry, il-u. Le, le, agreed, jek tridu tunna xi tenders ukoll, go ahead. Imma aħna konu ċerti, jekk għal-mod tal-kelm, ovvjament, mhux se ssir, imma jekk jidħol Robert Abela bħala guest, kunu ċerti li jaw ħlif bnardar ta' nazjonalisti mux se jkun hawn. U- U u vice versa, ġveri inti mux Mhux ġej ġej, u jien u ħanajdlek Il-liba kemm qed tagħmel xogħol tajjeb, kemm inti tajjeb. Hemm il-podcast ta' Ricky għalik.
Vera, xlele!
Ma Ricky, insomma. Bizna ta' Ricky. Bizna, jaqbez, jalla jaqbez. Jaqbezna, jalla jaqbezna. Jalla jaqbezna. ċajta d-dejta. Jalla jaqbezna. Jalla jmur tajjeb.
Jalla jmur tajjeb, all right.
Riki ħa, modus operandi, il-flip tagħna, aħna niġu għaw u nirrostjaw il-guest u jiġi jgħidlu jiġi bless jgħidu kemm minn tajjeb, bro. Vera, u vera, għalla tista' tgħid ċaġa ħażina għax jibblokjak. Vera, it's true. Għallejtlu komment jibblokja nis iktar mill-influenza.
He wants to keep the peace, that's what he think, u proset, he's having great success, u vera vera kontenti għalli. Isma, jek għanna dawk il-mistoqsijiet kolla li semmejt, u għanneħdu dal-ħin kollu biex nirrispondu. Le, le, le, san, komplu, mela. Għara ma t-vintaw ġitu episodes minn dan. Le, le, le, le, le, le.
Mela, għandi siħbi li meta jkun ma xi waħda, iġiba fuq sidira u wara jila il-liba minn fuq. Il-liba. Tistaw tispjegawlu l-irġiel straight mux suppost jamlu ek? Le, isma' ngħidlek da to each his own. X'taħseb jista' it's Iva, fine. Jiena naħseb li l-ispuna li joħsib jew pjaċir bir-rimming, per eżempju, għalinna l-aħħar darba jew jakxi bil-period. Toqgħodx titqa. Affarijiet normali da. Jekk int- jekk inti qed mar tipprova għal baby Eh. u u- u- u ġibha ġewwa. Eh. Lest wara tinżeltilha ula u Tliet billi ġimgħat batija iridu ġaħar.
jgħaddu bro biex ninżel għaljet. Tliet ġimgħat biex kun naf li Flam flamxjat xejn. Eh, kollox. anka jgħan kun onest, kif dejqan il-liba maħal, eh? Tiegħek stess. Għaw kiku toġob naqta kem franka jisri l-spejjes.
Kieku vera, kieku kieku vera hija tajjeb ostja. Kieku dan gets joff. Mela, Għandu naqra raġun sieħbek, bro, ta' fl-opinjoni tiegħi. Jekk qed tieħu pjaċir, għamilha pjaċira. Jekk il-mara titik il-high fives għax qed tilaq il-liba tiegħek stess minn fuq is-sidra, komplu di pjaċir. Le, ma clearly jew naqa' bisexual sieħbek. Eh. Ma jistax ikun tkun toġbok tilaq il-liba. Forsi għandha tomma tajba, tomma ta' biskot. Xi ġifieri ġifieri jekk joġob nisselli daqqalla ġifieri. Le, ma il-liba, sekonda, il-liba toħroġ minn zob ta' raġel. Is-selid joħroġ mill-art. Ġiri inti joġbok il-ħalib. Inti baqra. Del mara joġobni. Le, ma ma tixrobx tan nisa inti qalli. Ah, ok, għax qatt ma tatuli, ma kelli dal-mara. Imma mhux il-punt, dan ħaġa sesswali, bro, hekk qed toġbok. M'hemm xejn ħażin, imma

Jekk jaqbdek il-ħara waqt li tkun qed issuq mill-Meliħa sa Ħaż-Żabbar. Sewwa? Ħara minn Tiddu- dawk. Tiddula l-klassi ta' Ħara patruni. minn dawk.
Min jaf John si xtaqsu. Il-ġon, il-ġon, baqlija ġizaqsu. Kemm hi twila Di twila, ta' di twila, di xemxija. zejda, di zejda, di zejda, di zejda, di zejda. Kiku kellek teqleb gay bil-fors għal xi ħadd minn ġobajtu bacon għal min teqleb.

Tella daw ta' s-sġi li għamilu, daw tal-streaming li jisu għaw graphic design għaw, jgħamil xie photoshops bwicċu tal-pupi li għaw. Yes, yes.
Tal-nerds nejdu.
Pox kaman. Eh, jider, jider. Pox il-PBS, le xie. Ma tkunx l-għar wieħed laħta zbut. Titħol il-PBS design fil-mija minnom jgħidu pox il-PBS. Xol stess taħħel. Issi għaw jitħol pox il-PBS. Għalix l-telfoni xo. Għanna xi tajra, għanna xi tajra. Kiku il-mara ta'kom tajdilkom li ta'kom mhux biżejjed u għand u tixtieq tixtrila dildo kbir enormi, BBC, Big Black Cock Dildo. Xi tkun ir-reaction ta'kom? Tutu pjaċir? Jiena naħseb inħossni ħarira on the intimidated side. Li tgħid li mara żobbok mhux biżejjed għalli għandi bżonn dildo fis-sex life. Li tgħid li mhux biżejjed lew. Le.
Imma automatikament jek tistaqsik biex tixtri u l naħseb it-tejdlek li mux bizzejed. Le, jien nixtri u l ta' xorta ġiviri. Jien naħseb għandek run tal-Marja Madonna. Kikol mara tajlek. Għandi bżon any zop ikbar. Mintijak.
Il-suet. Anka l-istess, let's face it. Ġveri mux għed tamel, jina, jina. Le, mux għed sodda zguru. Jina, minn jgħid li moħi malu, minn għed juża toys mal-partner tiegħu. Na drink, please.
Intom, intom huma ovvjament mintom sodisfatti bih biss. Imma se
għaw daw ta' Durex, issa mhux l-lum qed ngħidu. Imma ġieli użajt, nerġa' ngħidlek da meta kun ta' niżgħir, imma Zaħi konna nizaw dawl madonna vibrating cock rings. Talla. Iwa, talla, mux toħroġ l-istess ħaġa. Iwa, le, ma jena t-nejlek dildo, oh, dildo għat session mal-mara. L-ewel any toy, għalek tqalt, le, dildo zgur. Sorry, għandek raġun, not any toy. Imma, stenna na, imma, imma, ma naqbilx li tfajla dek ma jkollix dildo, imma l-intaħ. Iwa, ma mux tużaħmijak?
Le, fil-break.
Fil-break.
Għax il-mistoqsija eh, dal-mistoqsija eh. Break iwa. Jek mux oh.
bizzejiet il-mistoqsija. Eżatt, inti għettejt waqt. Dik il-problema.
Waqt li qiegħed mal-mara tiegħek. Oh, Għax jien ma nabiex, nista' ma nabiex. Alla jien lest anki anki xismu għabbar mi lest indaħħal, jekk trid, tieħu pjaċir. Lipa. Jekk lebu xorta. Imma jek pjaċir. Imma jek.
Sex time, why not? Sex time. Iwa, ma jek id-duda tiegħek mhux qed issodda.
Ija. Zgur et fittex duda oħra, eh? Imma eżatt. U inti taħseb waħda tal-batteries ħatoqgħod dik għal ftit. Eh, tal-batteries. Tal meli biex taqta sigaretti najtara, naqta sigaretti. Għanix xivejb, naqsam dal-madonna vejb, jispiċa li darba bla batteri. Minn Royal staqleb mal-boro.
Il-pakketti, il-daħħal, il-nifs.
Spoon mela, mistoqsi oħra li għandek raġun. Spooner għalik di indirizzata. Illa madonna.
Inti meta tagħmel atti sessuali mal-mara. Pala l-bottom. Tirekomenda xi prodotti għal dawk it-tfajliet li għad għadhom ma għalawh f'sormu miżdam ħajrin? Minn kien dal-liba. M'għandix idea. F'wiċċi.
Biex mistoqsija.

Għanilek waħda. Jena darba ġi Mark Lawrence ta' kawċi waqt il-program. Dak xi darba nġibuha u ħana xogħol l-ġob li għandu ma' Times xi li żobbi jgħidlu kontra Joseph Muscat. Darba ġi u ġib qalziet u belħol għalle. Xi ġifieri?
Għandu borza l-ekbar minn ta' samma. Ma l-borza barra. Libed nejlek, xi ġifieri borza.
Il-bajt, le, kollox, il-bajt, il-bajt, għax kellu kollox il-format. Kollox il-format, jena naħseb li ċin jaqsmuna.
Jena naħseb il-sajz ta' zob mandux jaqsam, jgħak kif taħxi u kem taf taħxi u daqs lawċin. Ma uġ That's very true. That's dik vera. Ikunu jafu li tal-ħajn tal-vat minn fuq il-fapu. Il-kaptan! Il-kaptan! Eżatt! Għandhom għandhom WhatsApp group! Il-Gozo Channel ostja lek jużaw l-iktar.
Għabba s-sibi radio, sostja.
Illa, madonna. Laqlaw li kwit fuq għadi, piġ. Mela, mela, so, musanatu, musanatu xaġu konkreta. Jena naħseb li

Imma cube.
Mela mhux il-Havana cube kont. Mhux skolat men, mhux binnej qed ngħidlek, kellu hekk, isu isu deformity imma kellu meta rajdu kelli jaf titner daħħulu hekk ħalli nar kif jinħas. Għandek l-istess problema ta' ta' sejbna li ħob jilaq il-leba. Pera vera, kien ostja, le,

Taslu tinżlu fuq il-mallalla, madonna, madonna. Ah. Kull guest, eh, PJ, kif irnexxielek issib karattru speċifiku għal kull guest tipo li mkarattru ħatamel għal dak dik il-guest speċifiku. Min kif tagħmel? Titkun naqra skizofrenik minnek sawa. Il-difett mill-fabrika jrid ikun ħareġ ma tistax issib difett bħal dak. Tkun ġitek tajba li bqajt barra mill-ħabs jew mill-manikomju, għalissa konvinċejtom sissa li m'għandix għalfejn kun f'manikomju. Dak ġifieri s-sistema tas-saħħa għandha bżonn timprovja fil-verità. Imma sakemm timprovja ħallewni barra niġri b'dal miljun personalità li rid norqod bihom kuljum. Actually, it's quite impressive, għax nkunu qed nagħmlu l-meeting. nafx xħan għamel. Eżat, eżat, eżat.
Wara sija, nafx xħan għamel u jedinna l-karattru mal-ewel. Jena se binna għandek problema li problema tajba, għax moħħok jħin kollu jaħseb u ħafna affarijiet. Eh. And, and, it, and, and, and, and it works in, in, a, crea in a creative way, tipo, you know? Dikija l-ADHD. Għandek raġun, għandek raġun. Allora, aħna nkun għadin hemm, għadin nikdbu shit fuq il-persuna, għandu we were all there sitting down, u f'għet jgħidaf, f'tat wieħed, jaqbatu joħroġ, man bad the character The script tana kollox, kollox out of his own mind, kollox fidejh ġifiri, anki l-attitudni, l-attitudni jek. Forsi nkunu għawna li PJ. Na direzzjoni. Na iktar da, mela, mela, mela. Le, le, le, le, dejjem trina direzzjoni x'mhux qed tħares lek. Mhux se nagħti r-risposta ta' vera fuq għax tu norqdu, għandu serri Bdiet it-teknika u l-arti. Eh, ma għandek bżonna wkoll, għandek bżonna wkoll. Le, huwa kollu, hija kull minu ta' dan snin kollha nagħmel teorija u prattika. Mhux hekk, eżattu.
Minn filgħodu sa flaxija tista' tgħid u għax dejjem għandi xi kelli xi proġett għaddej, so ma mhux se noqgħod nagħti solem. Grazzi ħafna ma tal-apprezzament.
Mela, mistoqsi oħra, li kieku jkollkom taqtaw ħajjitkom ma' persuna waħda tal-għażla tiegħek. Imini? Taqtaw.

Flej, l għet najdu.
Xlek, għatta ħajtek, għatta ah, ħajtek ma persona għadda tal-azma tijak. Jena naħseb taf minn veranu pjaċiki kum mux billi bar, tipo Conor McGregor. Eħe? Jena naħseb Conrad Mizzi.
Jena naf minn ġbin. Jena naf minn.
Għala Conrad Mizzi, zomma, ħadar, elabora. Ebba l-fejn elabora.
Elabora. Ma rridx nelabora.
Għax dal-waqt ibda tmur kordin kun għal taħat. Għawlu z-zob li tridu. Jien naf il-min. Jason Staten għax nifranka driver. Dajem għadda. tal-meeting mid-dera xisuq. Għal dajem jgħazar vera vera. Le jien għana xaċa Tipo xi zlatan hekk tkun tajba u dak il-kokines ħin kollu. Mos vera jdeq li zobbi sa xi xi storja tajba. By the way, ma nażlux mara forsi l-bija ta' ħajjitkom ma mara per eżempju. Jew daqshekk tajtu seks minn ħajjitkom wara tfal. Imma jiena ma ndaħalx ġo moħħi il-possibilità li naqlibha mara laqqas fina fik

Kemmi sabiħa spunos. Sabiħa, sabiħa.
Jena, jena li Sofia Loren, għax dal-waqt nirret kieku.
Jien kon ħanej Joseph Muscat. Joseph Muscat bi? Ma xismu għal Konrad Mizzi, so ah. l-istess ħagġa.
Oh, Le, mux l-istess ħagġa. Mux kważi.
Kważi, ostja.

Jekk forsi mandu najtux, da, mem xej reali li jgħet jisir għawek. Taħħa nkunu ċerti. This is, dana comedy show, fil dana meta li spuna naqbdu mija u jamma zballi jinżidu. Meta jiena noqot najt li zobbi zaħir, mux vera. Le, ma, we do amplify a lot of the things. U aħna għanna għanna l-karattri tagħna. PJ huwa l-eċċentriku, l-Spooner huwa l-imbezza, il-JD huwa l-kaut, jiena jgħat l-over the top. So, We all have our own identity in here. Ġifiri. Nikxfuha ta' di. Għala, wejja. X'magic. The movie magic.
Il-magic, mela daħ, mela daħ jifm, mela daħ jifmuna.
Sa tiħra fuqhom. Le, eżin, eżin, in-nies, in-nies li the people who like the show and understand the show, the ġajja fuq għadi. True, true. Għal ah, ġaj jifmu li da comedy show hemm ħafna sigħat twal ta' xogħol involut u aħna actually this is something which is fuckily constructed and organized, dana mhux random ejja ħan morru ħan xed jiġri. Min ma jifimix, mhux se minna, ħajqot jaħseb li vera nagħtu kowk id-tfal. Għax ngħidu ċajta fuqha. You know, għaxaw, għax telaj dawk il-ġixejxins, brejjaj, Panik talla nqasam, qatt ma rajt daqshekk razzizmu f'ħajti. Aħba marda.
U aqqa semnu li ejja jħasbuh vera, ħasbuna li we got these people under their will, against their will, biex jgħidu daw l-affarijiet indom bil-fucking serjetà jew. Għaw nis edin ħażin. M'hemmx kelma waħda tot ma sound li ħireġ. Imma whatever, imma imma le.

Arafnik li Malti bajnejk jaġilda ċiniża. Wiċċek mhux bħal wiċċ il-Malti. Imma l-isba għaddi Bajnejk jikxfuk.
Ġilda ċiniża. Ġilda ċiniża. Mur lura mit-tielet dinja minn fejn ġejt, mur għidilhom li għandhom flus. U avvanzati iktar minna. Għek għas air conditions ġol knejjes manna.
Tafu l-flezzi ta' tinje, nofsom ta' ċinizi u nofsom ta' l-Arab. Xinkunu ċari, all right? Crazy ġifiri, crazy crazy. Di mistoqsija faċli. Kemm il-darba JD jew Max boss waqt podcast?

Ja, ostja. Darba kelli, jina eh. meta kelli, intom kelli, eh, inti xell xtrajtu l-post peach. Eh, xell, inti għamiltu ġifiri. Le, għamil għamluħ, le, t-xieħu. Il-toilet, użawulek il-bennejja. Bil-fors.
Użaw ħanka tal- Min jaf kam għandek ħara taħt l-madum. Jena, tijaj għalli ġibli toilet.

Bewla ta' bennej? ċanda differenti bewla ta' bennej. ċajam.
Da, għalma mux billi betnejek, da, dal-koka menna taraħ clear għdeja. Inti ġili rajt ah.
bewla ta' edikt. Kif tkun tixal lejl. Dax argumentu. Għetlu jek trid, bro, għetlu għaqbat murixi għalla toilet second hand, marketplace, għetlu toilet

Imma mux vera bellak niġifiri. Għasta kif għal rispondik. Le!
Fjek jena niġi għandek, jek jena niġi għandek pa. Le, mux se taħra fit-toilet tijaj. Xmar, mela fejn, mela għala zobbi fil-ment fit-tarazzi. Fit-tarazzi nara. Aw, jien għandi storja. Is-sufan għala bib zobbi. Għandi zewġ tiħbib storja tijaj fuq kif fina tijaj. Da konna għadna t-nixu għantomna sewa. U da marek, tifem dak iż-żmien, ma jow taqbad tal-linja jow timxi. U da, mar qoddim il-bib ta' wieħed minna li tafhom daw it-tnejn mhux se nsemmitu eh. qallu. Ġew, ġew, qallu daħanni naqra ġandi għandi koko. Qallu, le, sa, qallu għax ommi teqret ħafna jekk taħraw fit-tajli. Qallu, oh, ejja, men, qallu qed immur maqsum, qallu le għax se tagħmel,

Tal-mara, rajt tal-mara? Tal-mara tiegħi. Xiex taħra fuq wiċċek il-mara ġil. Tal-mara tiegħi ma ddejjaqni l-ħara ġivin. Per se bħala ħara. Sam imma.
Fin ġas il-persuna li ddejjaq. Parti mill-familja tiegħi. Isma' għandi ċans li l-mara ma nħallix taħra fl-istess loki tiegħi, ma nistax u għax Allura drajtu issa, imma mhux għara jġib bnidem random jaf minn jaf. Nibda nibatlek naqqa samples tal-ħara tiegħi ħadd idra. Jekk trid.
Kollu d-dud. Kulju, kollu d-dud.
Kella ma inti minn għandek maġna biddu. Ikun marit ikollu da tapeworm, jgħax fil-lofi tiegħi.
Tapeworm was. Inti ma minn tamela ma pirati, Nafxi kollu bniedem, ma nafx għandek. Qed tagħmel reklam ħażin in-nies kollha li huma mill-birgu, bro. Qed ngħid kemm aħna notfa. U x'taj kemm intom morda minn moħħkom qed tajt.
Biex taħseb li n-nies jaħraw id-dud.

Li kieku Alla kien mara. Mm. It's a good one, Min għallek muwix? Timmaġina di sofferenza kollha fid-dinja. Timmaġina kulħadd fl-offertorju għat il-qoddisa. Xissa.
Bro, u ma sa ngħidu għadha.
Mhux kan għamlu għadi.
Imma nixtieq ngħaddi messaġġ għax iżna chickening, eh. bro. Jiena minn saqsija id-domanda we can go all the way. Serra ħrażek, serra ħrażek, nistaw namlu għal minnek. Imma kustjoni ta' xieġiblek il-views u xiet li fomlok. Sejda
kienet, u sejda. Mistoqsi oħra, hija possibilità li jkun hemm udjenza ta' patruni waqt il-podcast, aħna jiġu ġiex minn nies, imma titkun eh, affiliated, ġifiri subscribed mal-full English, ma' top tier, u aħna għanna ġiex legends jgħinuna, Cleveland u Sean, u ma tipo jaraw minnu engaged, minnu le, allora minn ħaqqu rizjet jiġi invitat biex ikun maħna għal kull show. So if you want to try your luck and be part of the community, dajem hemm ċans tiġi għaw 100%. Full English, eh, importanti, għax imbagħad. Eh, Iv, di tajwa, di tajwa. Tpartu n-nisa ta' xulxin u tmorru magħhom għal lejl wieħed ah. ħalli taqalaw miljun. Imma Mux ovvja! Zom, imma l-ħagġa hi li joħdulkom video u dan jixxandar mal-internet kollu. Iva, apparently. Oħra di, in-nies ma dum suċċett tal-flus, taf kem tidum taħdem għal-miljon. Taf kem tidum għal-miljon.

Le, ħazin ħazin. Le, le, le, le, le.
What is wrong is wrong. Proset, abja tabja. Zobba, għax daj ħallas, le da patrun. Le, xala bib, le, sorry. Improve, jiddispjaċini, għazna fxis, ma konti ġej personali, ma dak xoll, jgħaxlek ħazin, bro. Wieħed bid-dawk Iva.
Iva jismu da. Iva.
Vera.
Iva, le, għax da. Fajt mera mal-art, tirrefletti lejn it-toba ta' sormok u bat ġerri.
Jina kont najt li nati impressjoni, natu impressjoni għaw l-nies, jajdu da.
Qed tifhem għal xiex ma ħalix in-nies jaraw fit-toilet tiegħi. Għalfej, għax jeżistu da tip ta' nies. Imma eh, daħħalx il-dawl. Il-ġerriħ għat-toqba ta' Sormus Ta' before smarit, menti marda. U toħodha bil-fucking alla l-hokis. Bil-lok, it-tiħet. Nisgur, it-nejlegijiet. Imbarazzat bis-search history tijak fuq Google? Le. Laqas xej. Għalfej, għabba. Porn, jena naqa imbarazzat jena. Jena għandi affarijiet heavy. Xiex bħal porn ta' tfal. Għandek. Jena ma tiftakar li jena namel ħafna editing għalina. Allura, hemm ħafna affarijiet li t-nikteb vera heavy. Isma ta' fuq Man with asshole out appearing in midair, hovering over xaħġa per eżempju. Imma t-istħi minna. Billi. Le, le, ma nistix.
Ejwa nafu li jeżisti eh, inkognito. Eh, ma allura, għalla mux tużaw inkognito. Le, le, ma nistix.
Imma l-ħares kellek t-ċekja li t-tifla, per eżempju. Għalf. Bi go check my daddy. Pi.
Ma tibqax, ma tibqax it-tifla tiegħi. Jislow ja kompjuter.
Ħażin.
Ah, ah.
Mela, darba semmejtu li minħabba l-klib tal-ADHD spiċċajtu f'ħafna inkwiet saħan sitra b'rapporti l-pulizija jew mill-OPM Tistgħu tgħidulna l-istorja f'iktar dettalji, per eżempju x'akkużi qalu li hemm kontrikom eċċetera eċċetera. Are permettili għax jiena. Ah, Fil-bidu ħsibtu qal klieb bl-ADHD. Hekk xi fox terrier. hekk tu- tu- tu- tu- Permettu li għax jiena u l-unika persuna li għandi daqsxejn esperjenza fix-xandir. Tismon. Di, isma, aħna nirriskjaw ħafna ir-reputazzjoni tagħna f'ħafna affarijiet. Imma hemm ċertu affarijiet li ma nkunux nistgħu nistgħu ngħiduhom, ġifieri. Ah. Tajjeb. Ma kenniex mal-pulizija. Le, ma kienx ma kienx mal-pulizija l-bicċa xogħol. Isma, il-nies jasbu l-pulizija, ġust jgħidu l-esti. Ah, Anzi, jena kem ħazin, jena sissa il-pulizija għandhom sens f'moħħom men li jafu li konnet nitċajta u. They understand, eżad, they see, jaraw il-xit kollu f'jammarra. Il-vera kriminali jafu. Tilu ħesilu, bat jaraw li narit u intom intom perikolużi. Intom. Komplu sejrin ek, videk zgur. Pulizija vera legends maħna, actually. Ħafna, ħafna.
Kontat jgħu, ħafna pulizija, ħafna. Vera, vera, vera legends.
U grazzi tal-li t-taxxu. Le, li xogħol kelmu kollu li tagħmlu. pulizija jgħidu li proset. Ah, eh, di u na- l-kriminalità li tagħmel jiena ma kelmu li ġiġifieri kelmu la ħafna l-pulizija. Kelmu li ħafna u kelmu li tajjeb. u. Agreed. Aw, jena meta ħbat, l-alla madara daħlu ġo fija recently. Mela, mela, jiena milux kelli Kulħat t-tifel. eni, kulħat kien kien. Ja- Jaqbillek tkun najs maħħom għax il-bella ted depo huma jridu jagħmlu. Jien Jien tax ma ma nistax- nejda jew led, jien ma kull darba li mort tas jiena kelli kas milux kien każ famuż fuq il-medja u jiena kont involut fih, spiċċajt żeffint fih. Ta' Twin Towers? Le, mhux dak.
U mort ġifieri nagħmel rapport lassa u hekk. Mort tlet darbiet, tlet staffijiet differenti insertajt. Kollu jew ritrat kulħadd. U noqogħdu isna tim tal-futbol, eh ġifieri. Lassa kollha hekk u jiena fin-nof sekka. Eh, ġifieri. Jiena tafx dejjem xaqt insaqsi u dejjem nibqa' impressjonat. Dar ħafna Tipo kien hemm dak il-klip, il-ħamrun tal-pulizija u ta' dak. Għad il-ġlieda. Jiena ma nistax, jiena ma nistax nifhem. Jekk jiġi pulizija jtik tikit. Tidlu, użani seru. Jien kieku hekk nagħmel u tkun qed parkjat ħażin. M'hemm bżonn, tipo ħafna mix-xiet li nara jiena meta jnies jiġu intrabil mal-pulizija huma għax ma jirrispettawx il-pulizija. Eh, u tkun qed tikser il-liġi b'xi mod, issa kif inqalat mhux se noqogħdu nidħlu fiha. Ma niġġeneralizzawx fuq xejn, ma nix id-nies ma nix id-nies adattati bro u li nitkellmu fuq dawn l-affarijiet. Jiena darba, jiena darba. Jiena darba.
Zejda. Zejda. Jiena darba kont qed insuq, jiena darba kont qed insuq, kont għadni żgħir. Sewwa u kont fil-mina u qlibt il-lejn. għax kien hemm wieħed fis-sakra quddiemi u kienet isu jserreb u qlibt il-lejn fil-mina. Eh. U ġi l-pulizija ħdejja. U waqafni, għalli inti ma tafx li suppost, kien bil-bajk, mu suppost biss il-lejn fil-nofs, jena stajtetlu, two things. Għal ma li li ġejt titkellem hemm dak iż-żibelem, qed isuq fis-sakra, murt murat mur kellem lilu, jew sejtejtlu, iva, sorry sir,

biex nevita accident ħan ngħidlu l-pulizija ġifieri le. Tgħidlu raġuni għala hemm ma mhux tgħidlu fuq xogħol ma kamlek xogħolok imur. Isma' ħan ngħidlek waħda se laqbadna da suġġett jiena nħobbhom il-pulizija ġieli nirrispettom ukoll. Għaddhom tilaqhom jiena nħobbhom però. Ma ngħidx ħaġa kontra, ħan ngħidx ħaġa kontra. Għalhekk ta' biex tinġabbar. Darba minnhom, darba minnhom jiena kelli każ fej waqqafni pulizija, ġifieri eh, kont sejr lura mix-xogħol fl ta' billej, eh. waqqafni u qed jieħu pjaċir għax sab li rċevuta eh. sab li rċevuta fejdjata kienet fejdjata u ħassibha lubretta. U għale, da, ħasibni għanna l-rem. Minn ta' mid-DJ.
Ħasibha rizla.
Famuzi għal dawn l-affarijiet. Biħu drogi, famuzi ta' mid-DJ. Imma tiħu pjaċir, xiex qed tiħu pjaċir għax qabbatni

Waqafni qalli għaw inti DJ. Klu DJ. Ah, Ser. Għandi garax apparat ta' minix DJ le. Imma no, Iva. Jena għat maħrajta ma' rebda pulizija kolla Kings kienu miegħi għax qed nassumi kont kien jien magħhom, ġifieri, I think good good. Le, ma jekk għandek raġun, men, għandek raġun, xi ġifieri, toqgħod għal dak il-ħin ma toqgħodx taqla ħesel imma mbagħad ir-raġun irridu, eh, jekk m'għandix tort xi ġifieri. Le, le, le, fair enough, all right, all right. Jekk inti Imma dak dak importanti.
Titfa pulizija ma l-artu s-sawtu seħis. Zejda, zejda.
Ħafna u. Alla, alla.
Xizzobeja. You've been turned.
Kellek raġun tal.
Kollok raġun, eżatt, prost. You've been turned into a sex toy by a mad scientist. What's your special feature? Tajba li, it's a good one. It's a good one. Xinu special feature? What is it? Nasa paħerna tu għal xurxin di. Ġiġifiri.
Jena, per esempio, jena il-feature tijak, u inti t il-feature tal liħor eh, X'taħseb il-feature tijaj kieku? Għaddi maħsibx fija.
Jena, jena il-feature ta' Max naħseb jitħol fil-koko. Xieġi tajja passor mi kun naqta għastel, kun nidħol hemmhekk u tipo niripilt biex inadda fis-sa. Nirranġalek il-gatt, ġifieri. Nirranġalek il-gatt health. Tiġi healthy jekk iddaħal il-vibrators hekk se ġoġi. Jien għadni mitlu fost għax qatt ma personifikajt li l-nifsi bħala dildo. Bħala dildo.
Vera, vera, Imma li jiena jiena għandi kartu naqgħod toqba ta' sor meta nkun jgħad bihom, ġifieri naħseb li nkun nkun xi ħaġa speċjalizzata fl-lejn. Xaġa ħejn, l-eża. Meta
tafu. Eża, ejja, naf ikun ejn il-ħafna. Taf tkun verja. Jena naħseb inti tkun per eżempju li id-daħlu ġo sormok. Umbat, inti u toħorġu ta' posta tqaċċat naqa minn ġorra. Iċċarrat naqa minn ġorra. Jispred jgħal Ħalli kun meta tpoġġi fuq xpiġa jostja. Inti l-oppost. Inti ddaħħlu, inti ddaħħlu. Smooth, jiena nidħol bil-mod. Tidħol bil-mod.
Smooth criminal.
Osti, inti tkun vera vantaġġ għax imbagħad bil-għamel għandek. Ma automatikament ikollok GPS imqabbat mal-arms jitraħas lek il-kont tad-dawl. Iktar mad-dalu, iktar differenti skont. Bil-kinetic energy.
U l-spooner. Mm,

Daħħal pipe ġo Chris Make biex taqla l-liba li tkun blajta. Stija. Tqabbdilha pompa tal-akwarium. Dal-episod. Dik ħallix tiġi fuq l-għar, jek xtaħxi.
Għalli għattetti għal-ilba dik. If your dick had a theme song that played every time you took your pants off, what song would it be? Di tajba. If your dick had a theme song.
Ta' kolla, ekkos.
Kem tkun tajba? Jabba ti toqgħod illu ta' vinta fosta, kien meta toħorġu. Tajba, spun. Sabilla risposta l-spun. Tajba, tajba, bizzejja, ta' kollha kemm aħna. Fuck, Mary, kill bejnietkom.

Toqtlu l-spooner ġviri. Ma xinti tkun loġiku li ma tiġik l-inqas danni, inti rabbilek it-tifel.
U to be fair naħseb spoon. Dik jek noqtlu jkolli bodyguard it-tfajla tiegħu. U naħseb min ikun l-iktar faċli biex noqtlu, kieku kellek bżonn toqtlu lil xi ħadd.

Jien anki, jien xogħol qatt ma nexxi, jien naf min qed ġieli qed iġerih bil mur mur ġorri. Oh, jiena jiena kolli xogħol. Laqsa, ma nagħmilix jiena. Jiena jien darba kont naħdem ma' waħda darba kienet ġabet fil-Secret Santa kienet tat għaw minn daw il-bullets għaw li jivvibraw. U qed nieħdu sigarett u mbagħad barra. Sparawna fuq il-bullets.
Qed tistieħdu sigarett barra għaltinna għaltinna jiena fuq ix-xogħol naqbad ġifieri u Immur, i mara di. Eh, tmur tesles. Eh, tmur u teħles, ija.
Jaqbad taqbad għas-saħna. U ma tqabbad il-ħati jgħina ġivri. Sekk il-kok aħjar u community service. No, ma xera. Eżax ma tix konek il-post ta' xol. Ma gridu.
Skont il- Ejja, Skont il-post ta' xol. Skont post ta' xol, tkun per esempio l-Aġenzija Support, ma tantx. U skont il-mara, nimmaġina u kollu, I mean. Eh, skont il-mara, evidently, yes. Kux toġbu kjow le.
Jow il-kar, ma tistax mur il-kar, ta' zekku.

I would believe so.
Eslat daughter is never, is, is, is never. Għanda slat, slat ġvi għax ħessilu, għax jek idi għalam iktar ċans ta' mart, għalli għalli gejz, xorta. Għandhom spektrum tal-mart taħkom da. Ma vera, vera. Vera, ma mart li fil-gay community is iktar prelevant Milli fi straight community, vera. Eh, vera. Jina ma merik xinti studjajt il-medicina. Le, ma t-stru, le, t-toqat attent ma ma minxis, mux fi jek għandek a gay slat san, emmek, l-iktar perikolus. U jiġi, iktar.
U l-iktar perikolus jiġi, jina, jina naqra. Jina sab għandek traqdu. Ma jmux ġeġa jkonna xizin take COVID.
Ġesu Kristu Alla. Il-liba liba.
Il-losti għadu Ah, eja, eja, eja, daqsek ħanal u għaw. Gay son or slut daughter? Gay son, jina għasib naqba mija. Zgur gay son, risposta minn arċajti għag gay son, għax bħemġej ħazin. Kollu ċar. Il-gessimis ed on the way. U laqas la d-dota ta' jek tifla tijak, tobt il-ħexa ta' meli, imma ġast hemm iktar ħesil. Eżatt.
Il-ħagġa i, ħagġa i, jekk tkun ta' melħabba ħafna un li fans, dik tiġi slat. I don't know what he means by slat. Come on, kenna nis town li fans għaw, ma nistawx. Le,
he's trying to find idea tajba, only slats.
Għaxek tkun slat doter u ta' melxabba, only fans.

Eh, bytebacon.com il-website, għanna ħanu.bytebacon.com li tixtru xi funky gear. Eh, YouTube, Facebook, Spotify, għedin kull imkien, kollox at by to bacon, eh, take it away JD. Mela ħanedru sponsors malajr JD abdu stroke ħabba l-ammont ta' sokkor li qed jieħu u ħalkollu nagħmilha jiena waħdi. Mela, grazzi kbira li lejtu Z Electronics jagħtuna il-tech needs tagħna kif ukoll l-air condition. Grazzi lil onlineintimates.com għal naqa dak inqa Sexual Fun Play 18 and over, ċekjaw il-website tagħhom. Grazzi wkoll lil 5pointsgrowing.com jekk qegħdin id-dar tixu tkabbru pjantana iktar eh, profumuża mis-soltu 18 plus ukoll, ċekjaw l-affarijiet tagħhom. Fire and Fork li dawna kull nhar ta' Erbgħa għandhom all you can eat meat, prezz eżaġerat tajjeb u ikel fucking tal bliħ thank you very much guys. Nistgħu ntellgħu dal programm ġo. Very much guys. Eeeh. Thank you waħda l-sponsors malajr għadu kif taħ stroke bla monta tkol jieħu, ġifiri għan uħsib jek nafeċ eh, soltu dan skanza xol.